Bana ni wuonda chieng' moro adier anyalo paro. Eh bana kaka ne watugo mipira bana watugo mipira. Kasto aneni kilayo. Eh ting'e kaka layo. Yani sika wuonda dide. Layo janyego.
Aneni kilayo. To abiro penjo ni nyule timo ang'o? Eh. Ting'isa niya ni alayo. Eh. To an be awacho ni aya mbe kare we abi ala. Eh ah imbe ni layo. Eh.

Eh. Ng'ato nyalo rwakore maler mm. ma ng'ato odunga ma sati oromo ng'ato tai tai kende lawo go pas to go pas long opil mm. opil long mera ma king'iyo ng'ato ler ma ok onyal bete bete round nyaka odhi odhi mabor odhi oba mano nitie rwakruok moko midhi go wuoth midhi go wuoth nitie rwakruok ma kawaida mm. kasto duogo kethe gi wuor wuor wuoche bwana ing'e ni ng'ama dichwe en wuoche

Ketho ne mipenji ni to kare ere kaka lawni orwak e wi gini? Adagi chuo mok rwak kamba. Hmm? Adagi chuo mok rwak kamba. To ni kata ng'ato rwako kamba to rwako kamba kambi rido. Ah soksi to nego wuo. Soksi soksi gi anda weya mano to kwabi wuoye. Gi bo. Mano koro kata ng'ato negwa. By the gino to na sekweri inti bijo ka wach. Ah nyaka ne box nyaka ne box abi. Ni chuo dwanyo ne inawe bebe ne ng'ato nya bedo ga ariyo to Ok, kodhi luoko ne ibergo. to nya inawe ne tuo piyo Ne tuo piyo. Adier boksa ing'e ni pu- tu- budho tuo. koro ng'e ni chuno ni nyaka Awinjo ni kata nyuoe. boksano, kata apiko kocha ochendo. En Adier. pikipiki, eh, pikipiki ma ma ma Chamo boksano mo. chamo mo kabisa, ochendo kabisa. En ena gimoro madwa noruk, eto ochendo kabisa, kata apiko kocha ochendo kabisa, mano to awi- nawinjo. Lakini kurutu, Eh? omera ndalo biro mineno kaka dhano rwakre ni. Mm. Nikoro ni ng'ato rwakre maler mirudhu lake motimo kang'o moduogo chwade wuoche. Nikoro wuoche ema dhi dhi tich. Koro wuoche ema koro dhi wa. Ee, wuoche ema koro wuok dhi e job. Kendo wuoche ochikala.
Iwinjo ga ni uliso kiatu. Ee, wuoche koro nindo kaja. Ochikala. Kendo wuoche ni kaka dhako. Eh. Mano To ndalo. jaode nolwere mong'ise niya, wuoche ok wabi dak kamae. Owada many gimoro itim ma wuocho dhi olwakre maler morudhu lake ma wuocho mag chae Kendo kata wuoche gimoro. luokore gi pi maliet. Eh, Koro ng'ama kone wuoche rangi. donge gine dong chiege Chi wuoche chiege en pat pat opato.
opato Opato to ok. Kendo mano opato be dhako ma dhich kata mana tich adier. Ah, ing'eni opato to koro ing'eni yande En e dhago, nyaka obed e dhago, ing'e gima omiyo. Koro ikia nopado. Ah, yani, yani, yani chot ni yani, kochot ing'e ni dhako ing'e ni wuoth dhako, kaka dhako wuotho. Kwani kia kaka dhako wuotho ka ni ni ni ni. Adier, Koro churuka. bale ito. ii. Kwani ni kia kaka dhako idwa ng'e girlfriend ni. Ii. Girlfriend ni winjo ka ywak, kobiro tiwinjo ka ywak ne mar pat pat. Winjo ka Koro chotga.
Ee. Omera in. In. Iti biro maki chieng' mor. In. Iti rero walo gi ji in omera kududu in. Koro wawuondre ni ya ni koro ni wuoche en dhano. Ni wuoche koro no ne ne ne ne oloso kata mana a a odak galani odak kodu kacha. Samoro wuoche.
Ee. Wiyo wil. Ee. Ok orwako soks. Wuoche ok orwako soksi. Wuoche dhi tich.
To orwako wuoche.
Omera wuoche ogolo wuoche. Wuoche wuoche dum. Hey, man. Wuoche tie wuoche tie wuoche dum kodonje e meeting no. Ojojo donje meeting ka wuoche ni dum. Wilo wilo korwako soks. Koro akala to akala gini dino bedo ang'o yawa ka dino akala gini wa- gini dhano to jomijengo to jokwath Eh, akalo be jokwath. Akala ing'e ni en Akalo be ng'ama hard. jokwath en ng'ama hard. Eh. Sasa ndo ng'ama orwako akala mkoro wacho ni akala ni orum. Iwete ka wete na.
Eh, bwana, bwana, to kara ji- to, eh, to wan to koro To koro- ipani- to koro koro- wan ndalono koro wawe bedo dhano Wan to- wanyalo bedo ang'o
Ananya bedo bakul ma wo- ma ma mitoke e od wuoche. jabul dang' ol kuom gima liet kata mana Eh mamuonyo no. Nikech dis To kibarori, ting'e ni inyiewo bakul moro. Bakul no. An adwaro gimoko tho. abedo bakund nini bakund en loko sango cha Ah, bed bakund wich ema dhano kotho. Mana ka ng'ato otho e kitho. Bakund wich dong' maumo wiyi. alo kadwa tho
Mano wayiero ang'o? Anto in dibed ang'o?
Ndisani ka Nyasaye openya nabed abedo sitima. Sama lal ji ywak, sama duogo ji ywak to ka yudo ji. Iwinjo niya, samoro ng'ato ywak mach tin. Mach tin, an miluonga. Samoro iwinjo niya, to gigo mach ng'eny. Lorugi ko mache ng'eny, lorugi ko mache ng'eny. Mano ane mabiro. Eh, Samoro kata ka jomoko ni ni bwana ya mach tin, mach tin, meduru mach. Tan mimeda. Eh, mach owang'a. Beto mano ji di koro luora piny ni omera. Mach goji shock. Ine ma koro goji di gonga.
Ah, no. Eh, bwana jomoko nyalo soki bwana, ing'e ni nyalo romo gi ng'at ma ing'iye ok ochal ng'ama nyalo thago. Pat kinyne. Ero ka pok ochuli. Kinyne. Mach ma kichulogi pok ochuli.
Mana mana anto digoro. Nikech ok tinde en tokens, mach ichulo eka eka tiyo.
Gurudu lakini Ni pok ochul mach. napenji moro.
Pinja.
Kadino wach ni ande. Kadine in gine. Dini besende besende. Dini bedo besende luoko lewni koso besende logo.
Besende luoko.
Anto kata luoko. Katan e plot moro ma nyiri moko dak. Obed besende moro kata besende.
Ana bedo besende nyako moro. To katan. Katan.

Be send lugu winyo ng'a ma imiye nyaka tich ma ok mare. Oluoke sende gi Iyudo ka ng'ato luoke yande ka chief, kare jomoko dak nade? socks gi Socks. molil. Be send achiel achiel ni imiyo ting' mang'eny ma kata Teme go go duster. Mano ing'e ni child labor. Eh, bananto. Be send logo chalo ga nyathi kich. imiye child labor otiyo tije mok meke ji chiemo to ng'iyo to en Onge. kanyo be ok gole To onge gima onyalo time.
itieko chiemo chaka en micha kimule Ok ogwene motiga piny.
kata mana wadhi riwre ariwa e gine kanyo To, kata an adhi bedo kodi e mar luok to.
Ko owacho niya ni ji bedo mo. Ibedo mo agwela koso salad. Kata- anto.